सबके खा के नाश करना जाइ छै आ एहन दवाइ लाबलिए ने आइए ठीक भए जेतै सब कीड़ा मकोड़ा सब ठीक भए जेतै दुइ पंप जहाँ देलिए

कीड़ा बुझै छलै हमहीटा कीड़ा छियै एकरोसँ बड़का कीड़ा हम छियै से ई नहि बुझै छै आ ये सब कीड़ाके मारि देबै जान हम एहिमे। अरे बक लेल हाँ बंद कर की भेलौ गे नाक कथी लए मुनै छी मे दावा छै तऽ नाक मुनबै ने देखी केहन मरे छै हमरा हेलो। देखी कीड़ा अरे सुन तो ई दवा दली ह छिटे हाँ। छी एमा हाँ यहाँ दवाई देलिए ई कोन दवा छै से था छ कोन दवाई छियो एरो घास महा के छिटे वाला दवाई छै ई मकई महा के दवाई नहीं छै बक अरे घास में छिटे वाला छै रे हम तो सब खेत में छीट लिए तखनी से के अरे रे

मकई महा के दवाई अलगे रहे घरे में छे तब हम कहे छे दुईटा शीशी रहे ई त घास में दै वाला माँ घास जे दै जाए छे मरे छे से दवाई ला के ई चल गेले छीट न देना है दौड़ा ले लिए हम आर पर देखे छो ये खाली छे धा देली सब सब सौंसे सिटी के जे चौदह स्पीयर छीट लिए भोर से सब में छीट देलिए कनिया रहले है अरे अब वो बंद कर रहे छु तो और चल ना चल सब मकई के बर्बाद कर देली तू हमरा अब सब मकई हमर

चारि पाँच क्लास पढ़ल छी तोरा पढ़ि कऽ शीशी के आनि कऽ तब ने दवाइ छिटना चाही आ दवाई वाला लेली तो पढ़ के देना रहो ना जो छिटिया मकई तोरा में पढ़ना चाही ना मकई वाला शीशी घरे में छै में छिटे वाला तू ई घास वाला शीशी लावली चल घर चल चल घर ए, तकनी से नहीं कहली आप चौदह एस बी आर छिट लिए सब मौके हम छीट देली है के अतमी रहल से छीटल है तीन टा अरे यार दल वो चल बर्बाद भा गेले हमरा वो तीन टा हम सब छीट मौके देते हमर नुकसान भा गेले लागे ओ तीन टा हम छीटिया दे ना चल ना मौके वाला दबाइ छै घरे में आ तू ई घास मारे वाला दबाइ लए लेली आ चलि एली चल चल रे कपर जरू अरे तू उपजा हमरा उपजा ला दहिल करबी रे

जो बचले रह दे हे ले रह दे ओर हो खाइल है तो तीन टा दंग नाश कऽ देलकै हमरा सब खेत के गो कथी भेलै ये ई दुनू माय बेटा नकल बैठल है ये कथी भेलै कोई कुछ कहला का की खेत गेल छलै दबाइ छिटी आ ये अलगे नी छखै छै अलगे नी छखै छै की भऽ गेलै यऽ ये की भेल माय कहू ना हमरा कैला कोनो बात कहतै पूछबो करै छै से हम बेकारे पूछै छी ये कथी भेल माय कहू ना

की कह भोरे गेलियै दवाइ छीटल हम की जाने गेलियै ओ घास वाला दवाइ छै हम वएह लए जाके सब खेत में मकई में छीट देलियै ओते पूजी लागल छै माय गेलै आब खेत में काने जाय बैठ के जाके सब खेत नाश भए गेलै आइयो अहाँ के कनियो दिमाग नहीं रहे अकिल काम नहीं कैलक उ घास वाला दवाई जहाँ लऽ के चल गेलिए कते बुझा मेहनत से छले खेत रोपने कते चिंता होइत होते ओकरा

ये जाओ अभी जे दुकान से दवाई लायल छथिन ना माय ओहे ले लिए कि माय लाल की दवाई ओहे लायल छलिए ना हमे गेल रहिए लाबै लए तो वही दुकान पर जाओ आ कहबै कि हम खाद छीटे वाला दवाई जे हम पूरा मकई में दऽ देलिए कहीं बच्चे वाला देते कोनो दवाई जरूर होते ओकरा पास कोई न कोई दवाई जैसे अपन मकई बच जते हाँ ठीके कहली वएह दवाई वाला ले जतिए तऽ भए जतिए कोनो आ उपाय सुनो ना अहाँ ने माय के जाय दियो माय बेटा दुनू जा माय अहो जाय साथे माय के टेंशन जे कनी हे चित भर माय के कनी समझाब त जान के हम नाश कए देलियो सब चीज। कुछो नहीं माइयो के लऽ कऽ जइयो बुझली आ देते नीक दवाई तऽ मकई कहीं ठीक भऽ जेतै मागे। एक दू दिन भेलैया माय एक माय तामस छोड़ दे चल एक बेर माय जाय छै दुकान ओ दोसर दवाई लेबै हमारा वही मकइये खेत के शोक से हम मर जेबै माय नहीं चिंता करू दू लाख

जाओ अभी ये दुकान पर चल मैं दवाई चल अपने गोड़ से लागे देख जो ली। चल जाए जे दोसर दवाई कोनो उपाय बतेते डॉक्टर तो फिर छिटबे चल कहाँ जे डॉक्टर आब बचे वाला दवाई नहीं देते मोके हमर आब देते बचते देते माइयो उ रहै छै ओकरा सबके साथ केहन दवाई मोके होइ छै हमर उठल रहे हुआ के जे सौंसे गाम से मोके हमर टॉप रहे तब तो हमहू दवाई छिट लिए भोर से जेर घरे देने छी जो ना हमरा ला फकरी ले ले जो ना जो ना मोके में घास वाला दवाई मोके में दै ले

तखनी से हमरा ये सुन ना, मन उठा। प्राण हमर त्याग दे खेत में हम की कहै छी तू बुढ़िया के मुल्का टेंशन भ गेल छै जाओ हम पैसा दै छी कोनो जेबर बर दऽ दै छी अहाँ बनक धऽ कऽ आ दवाइ नीक वाला लऽ देब कहबै कि जे जिए वाला बच्चे वाला दिअ मकई के पेड़ के एक बेर आनलिए तऽ हम फेर वएह घासे मारे वाला छीट देलिए एहि बेर कोन छीटबो नहि हम पढ़ल लिखल छी ने हम पढ़ि कऽ देखबै दवाइ के तब आप छिटबै जाउ तऽ बोरे ही बात तोरा ओहि दुआरे पढ़ल लिखल बो के लिए जे हिसाब बारी देखेते पढ़ते कनी मान ले देखा देती तखनी मौके तऽ नाश नहि हेतियै अहाँ अपने मने लऽ कऽ चलि जाइ छियै ने पूछै छियै केकरो बड़का काबिल अहाँ अपने बुझै छियै कि बोली चलू। केहन ये चकर प्याला कठ बेन क खा के बॉडी फुला लल कर खंठा बोली केहन ये गोली भरल कपर जरुआ के चलू ने दबे पैल के लेबै कि जनमला हमर ई कोखिमे तकर था नहि छै नहि उपजतै आ ओ मकइ किएक ने गेलै जिए लए रोज उगतै सब मकइ डहि जेतै हमरा भरोस नहि छै जे ई मकइ आब उपजतै पौरका दस लाखके मकइ हमरा बिकल रहै वायर खसुआ लिया अबरी बाप के हुरिया उपजाबियो मन के ये पोल लगा के हम कपार के भांग लिए लग मर जा हम अपने अपने हम प्राण तियाग दी कते लगत कते मेहनती लगले कते टका खर्चा भेले कते हमरा ओहि में परेशान भेल छी उपजबे ने करते तऽ की करबै एते सब बुढ़िया फुसि भए गेलै खेतमे